Aku mai ka kita siti jerita pandak dulu. Jerita pandak sida aki Geringu. Jerita ke diberi nama Akai pedih amat ngelek aku tu. Au terus berengkah aku ke malam tu bala peninga. Nusi ka kita jerita pandak sida aki Geringu. Akai pedih amat ngelek aku tu. Terima meh bala peninga semua. Malam nya sida aki geringu balu tembu makai. Baka selama enti udah makai, sida muchu sigi duduk ba ruai nyandih ba tiang tengah ruai. Dom gentung enggau Geringu, nak nemu nak nunga aki Geringu, kin kia sigi enggau aki iya belama. Malam nya aki Geringu tak ngasai ke ngelik iya tak pedih. Ngelik tudah tuai, semina siti aja ke agi bedau. Au nak lama pegai iya ga kuyu iya, nak lama pegai iya ga dagu iya, nyepi ngelik iya tak ngentun. Nai, lapa diaki? Sekejap ngama kuyu sekejap ngama dagu. Nama entak kini ngena lesung batu nyu tadi pia aki. Pia ko tudah gentung dulu agi nanya aki Geringu. Ish baheng amat ditu Ucau. Iya enti ini dininga lagi Ucau ding umai ngentak kaku ngena lesung batu. Dek bisi hari cheke ini dilegi Ucau. Pia ku aki Geringu nyaut tudah gentung. Mayuh uchu dah aki aku tu ja meda takut kini nya. Legek aku ngerati iya bos. Pia ku tudah gentung ngisin kediri madah ka ngerati ini Geringu. Gentung ke bejaku nya tadi iya enda ngadang kini Geringu bisi ba belakang iya nya. Enda ngadang betudah tuai ni geringu ninga utai kuya nya tadi. Ninga gentung munyi nya, ini geringu talalu mansang. Enda cecamang tudah tuai talalu ngelate pegu gentung. Akai! Pia ko gentung nyau engka akai.

Empai pansut tudah jaku aki Geringu tu tadi, dulu agi jari ni Geringu datai ngerati pegau aki Geringu. Akai! ko aki Geringu ga engkakai udah nya. Iya ukai aku ka ngati dini wai, cu Gingau nya tadi. Nya meh ko jerita. Ini geringu tak lalu ngerati pegu dua mengau geringu. Nadai enda terima sida ai sebuat malam nya beri ni geringu. Ayo diatu aki sebarang amat. Ngai enda mai kami ga seduai diatu. Pia ku dua menganu aki geringu. Kasih tudah dua ukai nya nemu utai benung macha nius tudah tuai ni ngadang lalu dikerati ini geringu ba pegu. Au amat ake tau ngiga penyakit ngaina mai kitai. Enti nadai pengawa ake ngerituk iya duang deh dia, ko tudah geringu ga nganu ake iya. Gentung enggau ake geringu semina rerinyek aja meda sida sebuat bulih gaji magang laban ini geringu. Iya kati ga ucau kitai ga pehen together geda. Pia ku tudah aki Geringu madah ke sida iya friend together geda. Au macham amat aki Geringu tu. Akai ucau pedih mengelai aku tu. Ko aki Geringu madah pedih ngelai ga udah nya. Nyau angkat magang bala ucau iya. Ninga aki sidaya nyaung ka kai. Iya ni pedih ki. Kita kakung hati iya. Ko gentung jegek agi. Dulu iya nundi aki Geringu. Au enti ngo gentung sepiak ngo aku sepiak ga lagi aki. Ko tudah Geringu ga nundi aki iya. Au ninga dum ga agi nundi aki iya. Enti siko sepiak siko sepiak ni ma kaku lagi da aki.

Meda ke iya madih pedih ngelai, sida sebuat lalu tama ke bilik magang. Datai ba bilik din, dulu agi tudah gentua Nuni ini geringau. Oi Ni, peda deh ake tu pedih ngelai, udah ke keratai ari tadi nya. Nya nya nya salah deh nya. Pia ku gentung nundi ni geringu. Au kasek gentung. Start deh minta penyakit be ni au. Pia ku tudah geringu nyaut gentung. Eh hal badi ya nya. Nadai kuah nak mantun ngeli nya suba. Uji peda kami tau ni nak nyamai nadai ngeli sekali. Ko tudah ni geringu nyaut ari dapur din. Jai amat saut bini dia nya neh akai. Dai aku bulih bini baka bini dia nya akai. Munyi ko lagu. Nuan ku buai ba ujung tanjung. Au sempat tudah gentung belagu. Au lansiak tudah ini geringu ninga utai ko gentung nya. Tok lalu mansang ini geringu mai penangkup lauk. Datai ni geringu ba gentuang tu? Tak lalu ditangkup iya meh tudah gentuang tu enggau penangkup lawa. Nya. Nama tadi gentuang? Uji dik belagu baru agi ka ku ninga. Pia ku ini geringu ngasuh gentuang belagu baru. Au belagu baru meh tudah gentuang tu tadi. Au ngan nyadi genap lagu. Udah ditangkup ini geringu enggau penangkup lau wak. Nuan ku tangkup enggau penangkup lau wak. Pia ku munyi lagu tudah gentung. Nya meh sida aki geringu. Nyau lah lekik meda ulah gentung enggau ini geringu nya berekak. Nya age deh. Ko ini geringu ke nanya gentung. Agi ini pegila agi. Ko tudah gentung nyawa ini geringu. Nak nemu jerak tudah gentung ko jerita. Nak nemu ngai minta penyakit ba ini geringu. Tadi udah ke dikerati ini geringu. Tu tangkup ini geringu enggau penangkup lauk ga agi.

Ni ke da suah iya kulu maki geringu metekang ais nya? Ni ke balut iya ngena tuala mit mai ais nya tadi? Gentung enggau geringu tu lain mimit sekiu ngintu aki iya. Dia, gentung tu lalu ngambi ubu angka mantun ngelei aki geringu nya. Geringu lalu ngambi angup enggau pelayar ka kena iya mantun ngelai aki iya. Nya meh ko jerita, Aki Geringu nyuka tekemik betanchut. Meda ulah Gentung enggau Geringu ka mantun ngelai aki iya. Ngelai agi pedis enggai dibantun au. Pia ko Dum madah ngagai seduai iya. Enggai pia Dum. Iya enti enda pedis aki madah au. Aku mantun enggau Ubong tau. Enti dinggai ngena ubung aki, anggup enggau pelayar mega bisi ditu. Pilih aja ni ke deka dei, ko Gentung ga nundi aki iya. Iih, nya meh agi aku agi kini au chau, kapa ku ngasuh seduai di mantun, ko Aki Geringu nyaut bala uchu iya. Ooh, aning pia di aki. Nyin ga dutur swasta ba dapur nyin nemu age enggau ngelai di nya legai. Ko gentung nyaut aki Geringau. Bendar tudah gentung ka nyindir ini Geringau. Eh enti bangat ngai mantun ngelai di nya. Kesuh pantun manuk neh. Ko ini Geringau nyaut ari dapur. Udah ngelai tudah tuai pedih. Asuh pantuk manuk ga agi. Nya meh bala uchu iya. Nyau la lekik ninga ini geringu ngasu manuk mantuk ngeli aki geringu. Amat jai jako deh datin neh. Meda ke nadai ngelei. Manuk ngai mancik deh tut. Ko gentung ga nyaut ini geringu. Ya nama utai ko deh tadi gentung? Nama diagi ka tangkup ngena penangkul awak tu pia? Ko ini Gringo ke nyaut gentung. Eh nadai lah ini. Ngelek ake pedih asai pantuk manuk ko iya. Ko tudah gentung nyaut ini Gringo. Nemu ga tudah tuai takut ke ini Gringo. Au nya meh malam nya. Tak enda ulih tinduk men tudah sida muchau.

Laban bisi nyamai mimit ngeli tudah aki geringu tu laban aie sku jerita. Nyau na liat me tudah aki geringu tu. Meda ngeli ia ngai ba badu pedis ngai ba badu ngentun. Au tak lalu sku ke ia ngena semakau ini geringu mengeli nya tadi. Nya meh ku jerita. Nyau ngasuh ngeli ia ngentun agi udah sgu ke ngena semakau. Na ulih nampak penadu meh nya. Aki sida iya ke pedih ngelei bala uchu iya ga buntau malam nya. Aki nya bek pedih ngelei bala uchu tusah hati. Tau mentas ga bala uchu aki Gerengau. Ya bala peninga semua, tu meh naka jerita pandek kitai ke malam tu, jerita pandek sida aki Gerengau ke diberi nama. Akai, pedis amat ngelek aku tu. Au ngarap ke kita teperinang enggau jerita tu bala peninga semua. Au tu semina jerita pandai aja bala peninga nadai sambung iya. Au naka tu aja bala peninga, terima kasih nadai jaku bukai, selamat malam.